Ruvheneko imwenje nyamatsa dzenhopenya. Mudzimu ndiringe ndingadyiwa neshumba masodzi mokoto ndinochema ndomene mumoyo makasenga bundu risina musvini. Matsimba eparuva remuoni ndianiko chitanda chine masoso kachisenga varumwa.
Nhai Gwanda, unomboziva here kuti mupangara munzwa unoshandiswa kutumbura imwe minzwa kana munhu achinge abaiwa? Tsiki mudzimai wangu, kana zvitaura mashoko akadero ukuzama kuti kudii? Ini madimikira anombondinetsa dzimwe dzenguva.
Ndiri kuona seune zvinokunetsa mumwe wangu. Kana ukataura zvikozhero zvako kune umwe munhu zvinotoreruka sezvatiri kutoita izvozvi. Haa bodo mudiwa wangu, handina zvikozhero kana zvandingati zviri kundidya mwoyo. Ini kazhinji kacho ndikaita zvikozhero zvinondibata pakati pehana. Ndinoimba chimbo. Mukati mechimbo imomo ndomanikiwana mazano kuti ndingaita sei kuenda mberi.
Iwe neni Gwanda tiri vanhu vamwe. Inga unozviziva kuti uri murume wangu wani. Hapana zvekuvanzirana. Ndiudze zvinokunetsa. Kunyeurira umwe zviri pakati pehana yako zvinotokubetsera newe kuti uwanewo mamwe mazano aunogona kunge usina.
Kana uriwe wazarura moyo wako kuti ndikuudze matambudziko angu. Reka ndikutaurire. Ini chiri kundinetsa, chiri kundidya moyo. Inhau yashamiswa. Asi kwete kuti akatsakatika bodo. Kuti pamwe ndiniwo nzeri yakaita kuti atize. Kana kuti pamwe kuda. Ha, handichanzwisisi.
Yezvo. Honzeri yei nhaiwe munhu? Ini handioni chawakaresva pakunyangadika kwashamiswa.
Unoona chii mudzimai wangu? Chikonzero chinoita kuti ini ndisada kuudza vanhu zvinondichinetsa inhau yokuti munhu wose anopinda muupenyu hwangu kumagumo azvo ndosara ndiri ndoga munhu iyeye anenge abuda. Dzimwe dzenguva ndozoti zvimwe mundiro mangu ndinofanira kugara ndiri ndoga kana kuti ndini ndinodzinga vanhu vanenge vauya mundiro mangu, zvimwe nemabasa angu, zvimwe nekutaura handichazivi.
Usazvipe mhaka panyaya isinei newe Gwanda. Shamiso tiri kumutsvaga usiku nesikati, tichamuwana asi chandinokumbira pari zvino ndechekuti chenesa moyo wako usanyanyofunga zvakawanda. Hauna mhosva iwe, rudo rwatiri kuita urwu. Kungoti iwe Tsikideng wapinda mundrama mangu manje manja. Ini kubva ndiri mudoko ndakakura ndega ndichirerwa nesango. Amai vangu nababa vangu handitombozivi kuti chii chakaitika kwavari, chii chakaita vatsakatike, vapenyu here kana kuti vakafa, zviso zvavo zvakambodii. Ndingori ndoga sezai regondo.
Asi iwe Gwanda imbondiudza chokwadi chaicho chaicho. Unondiudza kuti upenyu hwako hwese kubva uchiri karusvava wakararama uri wega musango muno waizvifambisa sei nhaiwe?
shingai mwoyo wangu sango rinodhora akutyise kana une nzira yaunoziva iwe yekudimbudzira ndiudzi nekuti tidokerwe tiri munoka handione zvichibvira ini
handisi mhondoro mumwe wangu ndoita zvekuroteswa ini kana ndisina kuvata handina chandinoona irima kunge usiku usina mwedzi Usataura uchidaro zvoyekwa newe Shingai. Ndichiri kurangarira paye uchitaura kuti kune umwe muchinda anokwanisa kuraramisa dunhu rekwedu.
Ini midzimu inondipa kuhope chete. Kana ndisina kurara ndiri munhu akangofananawo newe.
Saka chimborara shamwari. Ini ndiripo paukurindira kubva pazvikara zvo zvesango zvingada kutirwisa kana pazvimwe zvinhu zvingada kutirwisa futi. Zvino ndogorara here ini ndisina hope varume? handisi dawa rekuti pese panenge ndiri ndinenge ndichingovata zvauri kurota iwe dai zvikange zviri zvechokwadi nekuti kufambira nhoro yakaora ini handidi zvangu ndiri munhu akasiya mhuri ndikati nda kurwira dunhu rangu kuridzivirira utenda ukosha usatya midzimu inoona uye ine tsiye nyoro tinodzikinurwa isa rutendo rwako kune vari pasi vane chekuita nesu Ndazvinzwa zvawareva iwe. Iwe neni patinodzokera kudunhu unoudza vanhu kuti ini ndiri rume rine uchenjeri uye rume rine ushingi senyoka nyamafingu. Ndiye mzengezi wandinoziva asina umbwende munyama dzake. Ndinotaura pamberi pechita kuti uri munhu akaita sei.
Saka iwe nditaurire kuti muchinda wekuhope kwako iwe munhu akaita sei kunyanya pamutezo apo kana iri hofori ndizive.
Uri kutya kuchorwa mbabvu here mumwe wangu? Tinotanga taita hurukuro naye tonzwa kuti iye munhu akaita sei. Hatina pfungwa dzekurwisana naye kana kumupfuudza isu. Zvekurwisana naye zvakutaura here? Totanga taita hurukuro naye toona kuti iye munhu akaita sei. Pamwe munhu anogara akamisa mangari. Usatya muzengezi. Murume uyu anogona kunge achityisa kana kusatyisa. Midzimu yakati ichange inesu kwese kwatinoenda. Ndinovimba kuti ichatitungamirira.
Amanzwa mashoko ako Shingai. Manje isu takasangana nemamwe machinda mudunhu ratakupindira. Toita sei? Nekuti mazira angu ini zvisina mai hakuendi. Ah, we mchinda simutoita mushe we. Unokundwa nemunhukadzi kukanda nano. Unoita patsika remberi ndopanotsika reshure. Kuita kufamba zvishoma shoma kudaro ita semurume iwe.
Iwe mchinda iwe une hasha dzakawandisa. Unoziva sei kana ndakabva kudzingiswa zuro nezuro? Madiro ako kutaura uchaerekana nhunzi yamo muromo mako.
Vechikomana kwazimuti unoti iwe vamwe vose ungataire mashoko aunoda asi uyu murume uyu anonzi guru ukamubata bata wabatawo neni unondinzwa
asi ndiye mudzimai wako kani zvaunotaura kuti usamubata bata neukasha kudaro kana ariye haunogona kushara zve a iwe mudzimai iwe ini ukatadza kutaura neni ndinovhiringa murume wako nekuti ini gurwe handiturike ruoko pamusoro pevanhukadzi saa ndinovhiringa murume wako iyeyu
ana gurwe usangoda kunzi varume pasina iwe inga ari kukuona semunhukadzi wani chingovhiringa zveiyo nekuti iye pachake ari kutokuona iwe uine mazamu
Ah, inzwa umbwe ndiye zvainotaura. Iwe marasise, ukatadza kutaura ndiri kukunyika pfumo. Uzvibate uri kunzwa. Hanabho ndiri kuda muturikiri. Ah, iwe marasise, chiko chauri kuita ichocho. Kundizvidza ka kundizvidza ka.
saka ndikateerera inongonzi imhosva ndikasateerera zvekare imhosva wati ndizvibate wani ndikazvibata saka chaipa chii usagumburiswe nezvisamaturo guru iwe ndiwe muviri wangu mukuru uri ruoko rwangu rwerudyi saka zvinotara vanhu kana kufunga iwe zvikwandi mugoronga unondinzwa
varume ini ndari kutyai kuneta chaiko ndanga ndichikumbirawo kuti dai tambotura befu pane chakaipa here hakusi kutonga asi kutokumbira
Zvokwadi chakwara ari kurema uyu mukuru dzotora. Munoziva kuti ini handibvumirani zvangu nenhapu asi apa ndabvumirana naye muchinda uyu ndisingazive kuti iye chiri kumunetesa chii.
Iwe dzimba idzo chimbonditaurira kwatabva ndekupi kure nekusvika kumuzinda kwenyu uchienzanisa nerwendo rwatafamba.
Vanhu ava ndoo vari kutitenderedza mukuru dzoto yavari kutiita izvo ndoo inonzi afamba apota havangambotsvaga hunu kure nemuzinda wavo
tava kuda kutosvika hedu asi imi chimbondiudzai chii chaidzo chamuri kuda kudunhu redu nekuti isu takabva kurwisana neimwe hondo apa imoda kudzoka neimwe zvekare
dzimaidzo isu kuno takafambira upfumi Asi ini ndatozoona kuti vadzimu vakandidanira kuno kuti ini nditsvage chikomana chamuri ndochekumabvazuva.
Mukuru Dzotora, munoreva kuti munoda kutsvaga muchinde wekumabvazuva? Isu sedunhu takaenda nevarume vanga vakawanda vakatsakatira imomo. Mukada kutsvaga makudo mugomo, tinoirasa. Imi nemachinde enyu aya, dzokerai kwamakabva imi. Saka iwe mudzimai wako uyu zvaari kuti iwe wega ndiwe wakwanisa kumubata Muri kuedza kutishora isu here kuti munokwanisa kutirwisa?
Muchinda, usatamba naZimuto uyu. Usaona kunyarara kwake hoti kupata. Haadi kugumburwa uyu. Ndoyambiro yangu yandinayo kwauri.
Dzimaidzo, dzimaidzo mudiwa. Unoda kundigwadzisa here nemachinda? Ko ndikaiswa nyika dzimwe. Unoda kusara uri shirikadzi. Zvimwe zvacho ngwarira iwe. Mubvunzo wawabvunza wakanaka. chero ini ndakatombozvibvunzawo mubvunzo wako ndikati dhuu kufunga asi mhinduro chaiyo ndakaishaya chandakazongozviudza ndezvekuti kunge ndiri mupenyu panguva yatiri ino zvine chirevo zvine chinango ndomaonero angu
ipapo ndinotenderana newe chikonzero chekurarama chaicho unacho tarira ini kuti ndinzi ndabva mudoti ndava zvandiri izvi Ndiwe wakanunura vanhu iwe kubva mumharapasha iya. Asi chimwe chandoda kunzwisisa, kuti uzokwanisa kutaura zvauri kuita izvi, wakadzidziswa nani? Waizvifambisa sei?
Ndinovimba kuti rimwe rezuva ndichawana mhinduro yemibvunzo yako, nekuti chero ini nditoriwo mubishi kuitsvaka zvekare. Ipapo mubvunzo wandibvunza ina nhenyu chandinoziva ini ndichikura kubva ndichibuda kusvika ndichinyura chandaikwanisa kuita kuswera ndichiimba nziyo dzangu
zvakaoma mufungo iyo nhoroondo yeupenyu hwako inonakidza pamwe chetezvo ichibatisa kuchishaya
Naiwe Tsiki, wasvika ndichiimba karwiyo kawo wasvikogara ipapo. Wasvika ukati uda kundibatsira padambudziko randinaro. Iye zvava kutoseka. Sakundudza kuti zano rake rekundibatsira ndokuseka kwauri kuita. Hayi bvapa kamuromo kemunhu.
haa zvakaoma kutsamwira nhamo kuipembedza rega ndisekei tikaiseka nhamo iyi tinoiwisira pasi saka iwe unonditaurira kuti watotsamwira kanyaya kadikidiki ikaka bodo mudiwa ini handina kutsamwa asi pfungwa dzangu dzanga dziri kutoti kwanga uchituda wandibetsera ndo mabetsero anga uchitaura zvinosekesa tichiri ipapo imwe nyaya yakakosha apa Tiri kubva kunobuda nezuva takuenda kumaviri uku ndokudunhu renyu. Tichinge tapinda mudunhu renyu wototamba wakachenjera nekuti vanhu vekudunhu renyu vakakubata haa watosiya sadzei.
Kufa ini handifei vakambozama kuda kundiuraya vakazvikoniwa ndiri mufa ndichimuka pandiri pano chero kurwisa ndava kugona ini.
Tsigideni Chanza chako ichi ndechekuuraya zvinyunyu nenhunzi. Ndakakutarisa muviri wako hausi wemurwi kana wekandanga, hauna waunokurira. Iko kuzvidza chete here baba vekwangu? Aiwa munokugona. Zvisinei, munotenderwa henyu kuisa chiso chenyu pakati pechanza changu mugoona kuti misodzi haiti mokoto here mumaziso umu ndauregedzera muchizii.
Iwe mudzimai iwe Unoda zvekutamba nei nhaikona? Chinzwa unzi iwo chindiregedzera yako miviri. Misodzi yangu ikasati mokoto inizve woya vamberi kwangu ndokuriregedzera mumwe chete muchezwi ugovona ini handidarikidzi ipapo munhukadzi ndorova umwe unogona kutoti tambara tasi ndiye zii sarai ah, kana mava kuda kudaro matoshata zvenai baba mwana munhurume haatendedzwi kudzorera mudzimai muchezura ini chandinoziva utsi hwenyama hautosvori ini ndikakukanda muchezura unofanira kutokanda nyemwerero iwe
apa chisiya nyaya yako yemichezura iuramba woti tsika tsika nayo Ini ndakashayiwa shamiso handikwanisi zvekushayiwa iyo saka iko zvino tava kusimuka pano tochipinda mumuzinda ndoda kuti iwe paunofamba uchenjere iniwo zvekare ndakachenjera chisimuka tiende mudzimai wangu
vadzimu kana vakakwanisa kukupa ruzhowa uchiri mimba pakuzoti iye zvino wave kuzvifambira vanenge vonyanyisaka
iwe shingai vadzimu vatotora nezvavavo ndo vanombokupa ronda kuti nhunzi dzikudye saka iwe usanyanya kuimba navo vadzimu ndo varidzi vesango saka paye panonzi sango rinopa waneta ndovapi vachona nekuti vanopa waneta ee vadzimu vacho varivo varidzi vesango dai kusina kazvara zvesango dai kusina kana kudyiwa handiwo apa kutotya kuvata apa nekuti wakavata unozoti unodyiwa ko zvozoita sekunge ini ndini murume varume vanotya sango semi hamudzoke neusavi kumba
zvinoiwe shingai nyasonditaurira iwe kuti iwe kana usingatyi sango chii chinokupa kuti ugare kumusha pane kugara musango Chimwe nechimwe chine pachinogara. Rovambira inogara mubako. Shiri dzinogara mudendere. Makudo anogara mugomo. Shandisa njere usati wataura.
Shingai, chirega ndikutaurire manje. Zvese zvinge ndichiita zviya, kwangu kuri kuedzawo kuti ndikuratidze kuti iwe hauna ushingi wakagochwa. Ushingi hwako uyu unoratidza kuti munhu asina ruzivo neupenyu.
Haa ini hangu handiziye zvaunofunga asi ini pachangu ndinovimba nemudzimu kudarika zvandinoita muupenyu hwangu chaizvo. Hazvizikanwi pamwe mudzimu iri kungoti chachigodura chozifurira pamwe ndingorini neyo musango rino pasina kana anobvumbamira. Moyo gunguwo wakubata dai wakuregedza muchinda.
vazimutu unoita chizevezeve chei ipapo iwe taura zvatinonzwa isu mudzimai wako ari kuti uri murwi iwe tiudze kuti unyatsorwa kusvika papi chaipo chaipo
kungoti mandiwana ndine nzara asi dai mandiwana ndakaguta ndaikuratidzai Asi zvakadaro, uyu muchinda anonzi Marasisi uyu ndinomukara kunyangwe ndichibva kuhope chaiko. Iwe Zimuto, apa ndipo paugona kutendeka apa. Marasisi, hapana nezviripo, murume pasina apa. Nangwe zvikanzi ndabva kudzingiswa kana kuti ndiri panhovo, auyu ndinomukara uyu. Imbwende yemurume iyi.
Imi varume, musada kundinzwa imi. Chiregai ndikuudzei zvamuri kuda kunzwa kubva kwandiri. Imi muri vatatu kubva kuna iye dzotori mukuru wacho, koti iwe mutedzani wake newe.
Ini maone rangu kana iwe wakusvorwa nekamuchinja kasina nyama aka haukodzeri kunzi dzotora iwe unokodzera kutonzi nzondora chaiyo.
Varume ini ndinoona zvakakodzera kutambisa musi wechidembo panotambisa musi wembada zvamakuitezvo mukadaro mwaenda nyika dzimu iye zvino izvi uku ndiko kuzvidzwa uku mukuru uyu muchinda uyu murangei murimi nekuti ndikamuranga ndirini ndinomunyika pfumo ini
kubva ndikuzive kana kuti kubva mutitapi apa wataura chokwadi mukuru haadi kuzvidzwa kudai isu nhapwa tinozoti kudii vakomana vakomana kwanga kuri kungotaurawo ndiri munhuwo ihasha ruregerero mukuru dzotori iwe chikomana ungataure hako vakaisa musoro parutivi asi murango ndowauri kupiwa unondinzwa ndouya pano ndikupe murango wakakukwanira izvezvi iwe chikomana unotsiga nyika nomurango wako handina nguva ini
Machinda, machinda, chimuregai muchinda uyu. Anovhunika uyu. Hey, pari kugara gada varume. Munodarirei? Kuisa muti usina midzi muvhu.
Chimudya runurai muchinda uyu asati amera varume.
Uchidana here mama? Iwe uchiziva kuti muviri wako uyu une mazvimbiswa, taura nadzo unosvikira unondinzwa. Chisimuka umire uko uzvipamhe futi.
Musoro wangu wangu wakutobanda. Ruvengo rwenyu machinda imi rwakawandisa. Chiiko chandinombogona pasi pano ini?
Zvakaipeiko kugara kunzvimbo kwaunoonekwawo semunhu?
Iwe muchinda, uri mumwe iwe. Titsudzunure toenda newe kudunhu rekwedu wova pasi pangu. Ndizvozvo chaizvo, ndomafungiro andiri kuitawo. Haiwa, uyu torai makazununguka uyu. Ruoko rwekuruboshwe rwakatovhunika zvarwo, haruna kana zvarunobatsira. Dai ari chakwara uyu, anotombotisetsa nguva nemisi. Kana zvavhurirwa hapasisina chokutya, hapana chekumirira. Muchinda! Huye utsudzunure, titize.
Mutongo wekupanduka tese tinouziva isu. Mutongo wekupanduka chauka rufu. Ndokutongera rufu iwe marasise iwe. Varume, varume, chava chigondoro chava kuzvifurira. Ini ndafunga kumboita zvangu ndakazvimiririra. Ndoenda kwangu kwandinodanwa kunzi va, va marasise.
Mjinda uyu amukaga mjinda uyu. Mjinda uyu amukaga. Chokwadi. Chokwadi. Ari kunzwa munhiku mjinda uyu. Manje towanepi mvura? Nekwatasiya rwizi kwese uko. Mkuru Jotora muri kuzviona here? Marasise. Uri kuona here mwe wedu amuka uyu? Ah, vakomana. Ini kati medumbu rangu muzere mvura. Kana munhikwi uriwo watambudza mjinda uyu. Ah, mapenga here uyu? Hapasi pese pandinoita zvedambe mhani. Muchinda uyu ari kuringa uyu. Ari kudzimbikana nenyama uyu. Iwe otora zvemvura mudu. Munopenga here uyu? Eh, zvondotokachiwa. Ini ndiri kuzama kubatsira. Ah, munhu ana chakanaka wakomana. Ndikanditize neupenyu hwangu. Chitobero kudzimedza.
Machinda munogona kuti dzakatamba nejongwe idzo dzichitoshanda kwaMasiya Rwizi nePatava. Muchinda anofa uyu rubatsiro rwake urwu runogona kushanda.
Dai muri vamwe makutosharana kuti ndiyani achachururudzira mukanwa memuchinda uyu owana upenyu kutobatsirikana chaiko. Ah mudzimai wataura dama chaiyo iwe. Chiringa rutivi uku ini ndichurudze ndirini mbune mukanwa memuchinda uyu. Ah
hakusi kuzvidza zvako asi yenyu mukuru dzotora inotopfuudza munhu pachinzvimbo chekuti ararame zvimwe dai angatori guru zvaive nani
ha munosekeko imi munopenga iyo guru wabara nembwende dzevanhu idzo wakutanga kuseka unopenga werewe kwete mukuru dzotora ndasingadi kuseka asi kwendi ndangobatwawo nesetswa ruregerero mukuru wangu